Tutan cu CDF, Hakha le CDF zophei nih December thla ni kul na ruk i David Mission tiin rung, tlang i thu siksik an kahnak kong le hriamthil an lakmi vialte kha hika hin ka van na langhpiak hna, ka van na zohter hna lai. ka leng ton tu zei si pu ah namah na ka bawmhnak thawng le namah thapeknak thawng ke zong he kai zuam cu mah ve ti kha am hasa ban chim ku du le zei si hlan ah thawng tha ti mi na man kan la mu kam ba zo na mu Anian anian. Rungtlang tingmi a kuan ka ti hrinhrinhring ati. Punfai rungtlang lakmi an ti kha kho. Keimah nih ka ṭawn chommi si lo, amah nih video ṭha tein an zeih i se le a pahnihnak i kan van zoh ṭhan rih hna lai. Zeitluk kuan tam si, makha cu punfai an lakmi lawng si rih.

A chimmi khi nan thei ko lo maw? Ah, MA kun ral cawk si lo te. Zeizat rumrum dah kun an va lak hna, zeitluk kha aa timi kha thisen le nunnak tampi an pek ko nain mihi ling ah, ah vei ah zeisi zongah van pehchap ka duhmi cu makhaat rung an luh hnawh lio ah khan CDF Hakha le CDF Dophei nih le CDF Senthang nih an van an van luh hnawh lio ah khan a, a kaang luahmahmi a khumi kha a hika ram chung lei i hriamtlai lei mi hna an chimnak kan theihnak ahcun an sizung si rungtlang i sizung ralkap nih sekhan a piahnak sizung kha kan ti khangthek hna ti si lama kha khan kan van kapi in te an chim ning ahcun an va chim ding ahkhan cun anmah ram chunglei hriam kahdohnak i a ummi nih pakhat nih a chimnak ahcun zeitin a chim ti si ahcun kan van lut i kan van kah hna i mahka ah khan vei ah helicopter le vanlawng kha van ra tawn hna hlah seh law ruahlopi in kanmah nih vuk ti kan van luh hnawhmi hna si tikah khan zeihmanh ready nak rak um lo tikah anmah kha an hlau tuk ti an van hlau tuk le mah kha vanlong le hin ko pher kha avan ra tuan le sakhan fa ti tu si se lo kan lak kho di chu ha ti kan lak kho di ha ti sna betin vanlong le helicopter sakhan kha rum tlang a sau tuk ti a khen a khatalei mi ni khen vanlong le helicopter khan rak awi abang kam phom mi makha ruang a khen a vaya a kan lak kho lo nak si ti le tam tak tak kan hlim ha ti a kam kal le a lau bang an lau ti a celh bang an celh lo ti khi minung zong anmah lei khan hliammi le veimi zong tamngai le sizung kha a khu luahmah mi kha sizung pahnih cu kan khang men ti kha amah ralkap lei nih an chimmi sin le tu tan ah zei si poah ral kan tho lo lo cang e kan tu lo lo cang mei a ceu lo lo cang le nangmak kei ti bantuk kha el um ti lo mo chiat ti hlau si kam hmai le kan ral simi ral kan teinak dingah chawwa zong pe cio hlau si ṭhawng chichin an thok cang hote nih an thok cang hote nih an thok ti kha an nih an sawm hna lo an i tel lo ti kha buai ti hna sih zeiruang ti makha kan buai len mi nih khan ralhrinak ah pakhat man a kan bawm ding si lo cucaah cun kan ṭang chinchin hna lai i minung pakhat nih CDF Hakha le CDF Senthang le CDF Zophei nih rungtlang laknak dingah mei ai kau cang ko caah hin chawva biatak tein ṭan rual in vaya kutsang hna si law ramleng lei zong ramchung lei zong nih biatak tein tang hna si law kan lak lo lo lai mei mei kan khut cang caah hin amah zong nih tuan zeitin mah kan ti ve ṭhiamṭhiam lai ai tim hasa le ai tim hasa poh kan si ko maka ai tei ding poh kan si ko cang caah khan ho cio poh ṭang ṭi hna si law biatak tein thazang chuan hna si ti kha kan chim ko duh CNFA, CNA ti, CVA ti kha te hlah usih. Hakha cu Chin khualipi si, CNA Thantlang, CNA khualipi zong si i, CNF khualipi zong si, CB pawl an khualipi zong si i, Chin Lengkhawng sil ummi hna member vialte hna kan khualipi zong si, Chin miphun vialte Chin miphun vialte, Chinmi vialte kan khualipi si. Cucacun khi ka khualipi kan uk khawhnak ding le kan tei khawhnak ding ah biatak tein ṭangrual hna sih law kan tha chuah hna usih ti kha ka han van chim duh hna ka duh. Hmai le update um ṭhan ahcun kan pek ṭhan te lai. Tuten video nan van hmuhmi vial kha Hakha uh, 266 i CDF Hakha le CDF Copay le CDF Senthang nih an lak khawh mi um mi si ti kha ka hen ban theihter hna ka duh nan cung ah tampi ka lawm mu. video van zoh ṭhan nan duh si le ka van play piak ṭhan hna lai.